ایک دفعہ ولا ویلکم سی سارے چینل دے ہوتے ہیں اج جڑے شاعر دا کلام اساں گھن گھنے حاضر تھے ہیں انہیں دا نائے سی سید حسن رضا صاحب اور انہیں دا تخلو سے بے تاب سی ملتان نال انہیں دا تعلق ہے باقی انہیں دے بارے مزید تفصیل تاکوں سکرین تے نظر دی پئیے شروع کریں دیں انہیں دا کلام انہیں دی شاعری انہیں دے ڈوڑھے سی پہلا ڈوڑھا سید حسن رضا بے تاب صاحب دا سیوݨی فرمیندن کہ ربا اہدا ہیں جو کجھ منگو میں ڈینا ہی شب رات دے وچ ربا اہدا ہیں جو کجھ منگو میں ڈینا ہی شب رات دے وچ اݨ کھٹ خزانہ کھل ویندے خوش ہونا اپنی ذات دے وچ ایہ عرضی ہی می سئیں ڈے میکوں ہی لحظے با برکات دے وچ بے تاب کوں دلوں آ ڈے وے او اپنی دل سوغات دے وچ۔ اگلا ڈوڑا سئیں سن سو توجہ خاص دے نال سیوں نی فرمیندن۔ تیکوں آکھیا ہا میڈا چن ماہی توں غیراں نال خطاب نہ کر تیکوں آکھیا ہا میڈا چن ماہی توں غیراں نال خطاب نہ کر میڈے نال تو سامنے غیراں دے پر پیچ سوال جواب نہ کر بھری بزم اچ کوڑا تھی ٻاسیں توں میݙے نال حساب نہ کر بے تاب اڳے بے تاب ودے بے تاب کوں ول بے تاب نہ کر۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں سݨ سو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ سسی پیار دے سودے وچ کر ٻیٹھی ہئی نقصان اے۔ سسی پیار دے سودے وچ کر ٻیٹھی ہئی نقصان اے کرے یاد پنل دا او لحظہ جیڑا بنیا ہا مہمان اے بے سیتی سسی رو آکھے نہ سیج مانیوم ارمان اے سسی وانگ مثال بے تاب دی ہے جیکوں چھوڑ گیا ہا خان اے اگلا ڈوڑا سئیں سن سو توجہ خاص دے نال سئیں ہونی فرمیندن میں تتی ریت دے رل گئی ہاں آسمان دے بارے کیا آکھاں میں تتی ریت تے رل گئی ہاں آسمان دے بارے کیا آکھاں جیندی جان دے وچ ہئی جان میری جند جان دے بارے کیا آکھاں جیڑھے دل دے وچ ارمان ہنی ارمان دے بارے کیا آکھاں لا گل بے تاب جیں چھوڑ ڈتے اوں خان دے بارے کیا آکھاں۔ اگلا ڈوہڑا سئیں فرمیندن کہ میں مجرم پیار دی بے شک ہاں ڈیوے کوئی نہ عزت شان میکوں میں مجرم پیار دی بے شک ہاں ڈیوے کوئی نہ عزت شان میکوں۔ اوندی حکم عدولی تھی گئی ہے تہوں چاونا پئے نقصان میکوں بے غنولی دے وچ مس پئی آں کر معاف ڈیوے ہن خان میکوں بے تاب اوں جو کجھ آکھیا ہا اوندے بھلدے نیں فرمان میکوں۔ اگو کتین سئیں سنسو توجہ خاص دے نال سئیں ہنی فرمیندن۔ تیݙا جو وی اصول ہوندے او ساکوں ہر جاء قبول ہوندے تیݙا جو وی اصول ہوندے او ساکوں ہر جاء قبول ہوندے بے تاب جچدا ہے کوڑ تیکوں میں سچ وی آکھاں فضول ہوندے۔ اڳلا قطعہ سئیں انہی فرمیندن کہ جفا نہ کریندا جے میݙا صنم اے میں مجبور تھی کے نہ چیندا قلم اے جفا نہ کریندا جے میݙا صنم اے میں مجبور تھی کے نہ چیندا قلم اے جے بے تاب ایویں سڄݨ نہ کریندا میں شہباز ہوندا خدا دی قسم اے اڳلا قطعہ سئیں انہی فرمیندن کہ میکوں اوں آکھیے قلم چھوڑ ݙے توں اوکوں میں وی آکھیے ستم چھوڑ ݙے توں میکوں اوں آکھیے قلم چھوڑ ݙے توں اوکوں میں وی آکھیے ستم چھوڑ ݙے توں سدھی ڳالھ اوکوں ہے بے تاب کیتی کرݨ توں وی ڳالھیں گرم چھوڑ ݙے توں۔ اے شاعری سݨݨ دا اے ویڈیو ݙیکھݨ دا ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں۔ سارے چینل کو اگر تساں سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر گنسو اور ان شاعری دے بارے کمنٹ سے اپنی رائے دے سو نال دوستیں نال بھی شیئر کرے سو انشاءاللہ مزید چنگی چنگی شاعری تاری خدمت وچ پیش کرے سو سارے نال رہ سو اللہ پاک تو کو سارے وسیب کو اپنی امان وچ رکھے رب سونے دے حوالے سے